Gaty garybam däl eken ýöne o diýen baýam diýip atlandyryp beýtmäýdär-ow. Diýip hudaý bar o kelle şo gidipdir. Öw, sypdyrman gelýän diýip otyrnar-ow. Oý, sen näme men şaýt etmedim-ä o saňa. Gara şu kadram goýýan. Salowmalikim gadyrly tomaşaçylar, bu gün dünýä meşhur bolan Coca Cola brendi barada aýdyp geçeris. Coca-Cola brendiniň taryhy hemmäňize gyzykly bolsa gerek, şoň üçinem hemme zat düşnükli bolar ýaly, geliň başdan başlalyň. Jon Pemberton bir müň sekiz ýüz otuz birinji ýylda Jorjiýa ştatynyň Noskwil şäherinde dogulýar we Jonyň doglanyna kän wagt bolmanka bulaň maşgalasy uje Kolumbusa göçýärler. Jon şo taýda Kolumbusda öz çagalygyny geçirýär we şo taýda ýerleşýän Farmasewtiçeskiý uniwersiteti gutarýar. Jonuň maşgalasy o diýen garyp däl eken, ýöne bulary o diýen baý diýip atlandyrybam bolmaýan maşgalalaň biri eken. Şo ýyllarda raýatlyk urşy gidýän eken we Jon hem şu goşunyň hatarynda şo urşa gatnaşypdyr. Ýöne bir müň sekiz ýüz altmyş bäşinji ýylda, ýagny Jon otuz dört ýaşyndaka bulşa uruşda ýaralanýar we şo ýarasyndan gutulmak üçin her hili eksperiment geçirip, özüne derman gözlenýär, derman ýasamana başlaýar. Netijede, Pembertonyň fransuz çakyry Koko diýip atlandyrylýan kola hozy we Damiana garylan öz içgisini döredýär. Jon Kolumbusdan Atlanta göçüp gidýär we şo Atlanta barandan soň özüniň derman dükanyny açýar. We şo derman dükanyny açandan soň ýaňky şo öz sirobynyň üstünde işläp başlaýar. Näçe barlaglar, näçe eksperimentler geçirip, netijede şeýle bir sirop ýasaýar. Bu sirop diňe kellagyryň, ýadawlygyňy aýyrman, güýç berýän, nastreniýaňy galdyrýan, ýürek bulanma garşy, gastrit keseline garşy göreşip bilýän bir derman ýasaýar we muny öz apteginde satyp başlaýar. Bu kolaň bahasy şo wagt bäş sentden ýokary bolmandyr. Bu sirop bir gün Jonuň gowy tanşy Frenkiň göwnüne ýaraýar. Frenkiňem şeýle bir üýtgeşik poçerki bar eken, harplary her hilek formada ýazybilýän eken. Soň Frenk kalligrafiçeskiý poçerki bilen Coca Cola diýip ýazýar we bu Coca Cola ýazgysy şu güne çenli kolanyň ofisialnyý logosy bolup hereket edýär. Kola başda gazsyz bolupdyr we muň gazly bolmagy sluçaýno, wapşe, tütänleýin bolup geçipdir. Bir gün aptega bir klient gelýär pahmel etmek üçin. Ýatladyp geçeýin şo döwürlerde şeýle barny stoýka bar eken i stulçikler bar eken şo taýda oturyp bolýan eken. I pahmel etmek üçin bir klient gelýärde gazly napitik soraýar. Kola başda gazsyz bolupdyr, muň gazly bolmagam wapşe, sluçaýno, tütänleýin bolup geçipdir. Bir gün aptega bir klient gelipdir pahmel etmek üçin, ýatladyp geçýän şo döwürlerde apteklerde şeýle baryny stoýka goýlupdyr, stulçikler goýlupdyr şo taýda oturyp içip bolýan eken. I şo ta klient gelýäde pahmel etmek üçin ýaňky satyja diýýä maňa bir gazly napitik ber diýýä. Gazly napitigem zalyň o çetinde eken muňada satyjy ýaltanýada şu kolany alyp sodyby garyp bersem bolanokmy diýýä. Klient muň bilen razylaşýar, netijede Kola sodowy garyp berýär, welin ýaňky ýalta satyjy şeýle bir açylyş edýär-de, Onnoň bundan soň hemme ýerde ýaňky kola sodowy garylyp satylyp başlaýar. Bir müň sekiz ýüz segsen altynjy ýylda Jon saglyk ýagdaýynyň pese düşenligi sebäpli we biznesi mundan artyk giňeltmäne kapitalynyň ýetmeýänligi sebäpli biznesini satmaň ugruna çykýar. Aza Kendler. Şol şo wagt stada baran wagty jübüsinde bir dollar ýetmiş bäş sendi bar eken, ýöne bul irlandiýaly migrandyň şeýle bir söwda-satyga ukyply bolup, bul iki müň dollar gazanýar we şo iki müň dollara Pembertondan kolaň reseptini satyn alýar. Jon Pemberton kolaň döredijisi diýip tanalýan bolsa, Aza Kendler bir müň sekiz ýüz togsan üçünji ýylda kola kompaniýany registrasiýa edip, kompaniýaň ýüzi diýip tanalýan eken. Bir müň sekiz ýüz togsan dördünji ýylda kola uje çüýşä gaplanyp magazinlerde satylyp başlanýar we şo döwürde kolanyň dolanşygy şeýle bir ulalýar, girdeýjiler has köpelip başlaýar. Netijede ýaňky kolaň çüýşä gaplanyp satylmagy kolaň poddelkasyndan, ýagny ýasamalaryndan goranmak üçin hem ullakan peýda getiripdir. Bir müň dokuz ýüz on dokuzynjy ýylda Eýja Kendler özüniň garrap barýanlygy sebäpli Biznesi kime goýjagyny bilmän, kompaniýany ýigrimi bäş million dollara satýar. We mundan soň kola şeýle bir depginde ösýär, şeýle bir depginde tutuş dünýä ýüzüne ýaýrap başlaýar. Ondan soň kola reklama hasam üns berip başlapdyr. Şo wagtlar kola birinji bilen magazynda holodilnik goýan brend bolupdyr. Ondan öň magazinlerde şeýle polkalarda durýan bolsa, kola magazinlere holodilnik goýýar we magazinden göni sowuklygyny alyp gidip bolar ýalak mümkinçilik döredip berýär. Bu mümkinçilik ine şu günlere çenlem aktualnyý bolup biziň gündemimizede ýetdi. Şu wagtam ine liboý magazine barsaň suwlary açyp ne holodilnikden alyp sowuklygyny alyp içip gidip bolýar. Şu furaly gyzyl gruzowikli reklamalary bardyr. Şo reklamaň döredilenine ýene-de bir ýyldan otuz ýyl bolýar. Bu reklama bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda döredilýär, ýöne şu wagta çenlem şo reklamalar täze ýyl atmosferasy bilen baglanyşyp adamlaň ýadynda galan. Mundan başgada Kola hemme reklamalaryny şü täze ýyl bilen baglanyşdyrýar, Aýaz baba bilen edýän reklamalary bar, i şü ak aýy bilen hem edýän reklamalary bar. Bir müň sekiz ýüz segsen sekizinji ýylda bu Kolany döreden adam.